biom ba End Time Message TV program yi so sɛ yɛ expose the lie of the antichrist ɛwɔ yɛyɛ mmerɛ mu nti sɛ yɛ video yi adu wo nkyɛn a na wabɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ na wama wo nua nso ahwɛ na wahyɛ na wasan hyɛ asan hyɛ ama no adu wo nua nkyɛn na nnɛ video a yɛyɛ de ama wo no Ne title no yɛ Exposing the Lies of Avraham Ben Moshe, The Lies of Avraham Ben Moshe, We are Exposing Him Because Ɔyɛ Antichrist. Adɛn ntia? Ɛɛ, ne kasa a ɔka nyinaa ne ne nea ɔyɛ nyinaa no, ɛtia Kristo. Nti, ɛnna nwumere yi, yɛne wo ahyia wɔ video yi so a, na yɛpɛ sɛ wohu nokorɛ a ɛwɔ hɔ. Nti, yɛ expose the lies of Avraham Ben Moshe. Ɔno ara kaa sɛ yɛwo no Muslim, ɔyɛ Muslim, ɛnna wagyae bɛyɛ Christian. na ɔagye akɔyɛ Jewnyi, ɔakɔsom Judaism som. Ɔno ara si ɔafir mu asan aba abɛyɛ common sense nyi. Na ne common sense no, yɛn tɛsti Bible no ne ne common sense no yɛ sɛ ne common sense yɛ edwuma anaa? Nkyɛ na enyimber Bible bɛkasa. Me a otsi me nka yɛ Evangelist David Kudjo. Hɛn dodow no ara nyim sɛ Evangelist Mawululu me na ɔnye me ahyia yi, ne me boafo Sɔfo Isaac yɛboa nhyira. Aha, ntsi no, nna enyimber yi, Yɛbɛ testi Abraham bi mu se ne common sense no ayɛ sɛ ɛyɛ adwuma anaa. Ɛhaa, ɛhɔ na ɔbɛhu sɛ ne common sense no ɛnyɛ adwuma. Enti, ɔka biribi sɛ Yesu Kristo se ɔde mpaapaemu na aba wiase, na sɛ Yesu de mpaapaemu aba deɛ a, ɛdeɛ na ɛkɔdi n'akyi. Ɔyɛ anti-Christ. Straight away, Abraham bi mu se anti-Christ. Ntsi mepakyɛw, yɛntsie quotation no na yɛmbɛkyerɛkyerɛ quotation no mu. Yɛkyerɛkyerɛ mu wie a, wobɛtse aseɛ. Na afei deɛ yɛakyerɛ deɛ ntsi a Yesu Kristo ɔammfa somdwe ammba wiase. Mpo ɔkɔ mpo, mpaebɔ mpo, ɔammbɔ amma wiase. Mpae na ɔbɔ no, ɔammbɔ amma wiase. Ɔammbɔ asomdwe mpaebɔ amma wiase. Ntsi no. Yɛkɔ mu a, ɛbɛ, nneɛma bebree bɛbue ama wo koraa wa, wate aseɛ sɛ wo a wosi mi bɔ mpaeɛ ama wiase no, wahu sɛ woyɛ mistake. Luke chapter 12 from verse 51 to 53. Yɛmfɛ, yɛnka nsi hɔ na yɛ, yɛbɔ ne tɔfa na ahwɛfoɔ ɛnti nneɛma baako mmienu bi a Avram de Mose ɛyɛ. Kan fi 51 ma me. Ɔse, Aha, ɔse sɛ. Susu sɛ. Yesu na ɛka sɛ o. Aa, mebae Ɔse, sɛ mebɛma mosusu sɛ asomdwie. mebae sɛ mede asomdwie ba wiase anaa?

I am come to give peace on earth I tell you ne Barada division wei common sense ni ɔnti wante aseɛ oh ɛbɛ bi mo se wante aseɛ his common sense is not working so he misunderstood Jesus by saying this wante aseɛ wɔsi efie kurom nipa mmienu bɛdi mpaapae mu ɛyɛ kwan bɛyɛ nso firi nnɛ firi da Yesu ban adɛ ntia ansa na Yesu bɛba wiase no yɛso nyame nso yɛdi bɔne ebia yɛn mmienu yɛbɔ dwaman Yɛyɛ akorɔnfoɔ. Yɛyɛ, yɛyɛ nnipa nan ti twitwafoɔ. Yesu, baako a kɔhuu Yesu. Ɔhuu Yesu a ɔbaa fie no, baabi a yɛkɔ first, adeɛ a yɛyɛ kane no, yɛnkɔ yɛ a, ɔse mennya biom. Masa, mpaapaemu ama. Mpaapaemu aba. Toa so. Ɔse, Ɛhɛn. Na ɛfiri ɛnnɛ. Ɛfiri ɛnnɛ. Efie koro mu nnipa baanu bɛdane mpaapaemu. Wohu, efie koro mu nnipa baako bɛ, ɛ, bɛdi mpaapaemu. Nti na made kan kyerɛ mu no, yɛrebɔ dwaman seesei, baako se menkɔ dwamanbɔ bio, mpaapaemu aba. Yɛrebɔ korɔno, baako se menkɔ korɔnobɔ bio, mpaapaemu aba. Na baasa ne baanu anya. Wɔhu, na mmiɛnsa ne mmienu nso anya. Na baanu ne baasa anya. Sɛ wɔhu, baanu ne baasa anya, adɛn nti na nnipa mmienu anaa anum bɛnya? Nnipa anum no no o, ebia mo mmienu, anum no nyinaa no, ɛwɔ deal a moyɛ, ebia mobɔ korɔno, ebia mobɔ dwama, ebia moyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata, ɛna mmienu si yɛ asakyera, yɛnnya biom. Ɛmpaapae mu aba. Mmienu bɛfa wɔn kwan, mmiɛnsa nso bɛfa wɔn kwan. Ɛnti ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ uni unity da because adɛn ntia? Deɛ wɔahu Kristo no wɔnfiri wiase, deɛ ɔno nhu Kristo yɛ no ɔda so wɔ wiase because awiase no wɔ ne system wɔ hɔ. Nti the system of the world no abosomsom, korɔnobɔ, atorɔtwa, dwamanbɔ, ndaadaa, kunsukunsu, ɔho, nneɛma fi nyinaa yɛ wiase system. Enti wohu Kristo ampa a, pamuwa ba nti asomdwoe bɛn na ɛbɛba? Enti yɛka asomdwoe a ɛwɔ Kristofoɔ ne wiasefoɔ ntam deɛ, ɛnyɛ yie da. Enti mesrɛ wo, wo a wotie Avraham Ben Moshe no, tie no yie paa. Daily TV foɔ afa no ɛmɔ ɔsɛe nkurɔfoɔ adwene da biara. Mesrɛ mo, monfrɛ me nso na me nso memmra na me ne no nhyia wɔ hɔ na mohu baabi a nokorɛ no da. Toa so ɛ. Ɔse, Ɛhɛn. Wɔbɛdi mpaapaemu na Agya ne Ɔba anya. Wɔse, Agya ne Ɔba anya. Ebia meyɛ Agya Yesu maa na sɛ yɛresu Nyame dada no yɛwɔ korɔno a yɛbɔ de di, yɛwɔ kwan a yɛfa so de ne me ne me ba, bosom bosomsom ne adeadeɛ nyinaa, ɛkɔ a me ne me ba kɔ ne hyehyɛ me ne me ba fa so yɛ, ba, me ba akɔhu Kristo, ɔse ɔnyɛ biom, mente n'ase da, mɛka sɛ ɔnyɛ soteɛ ma me, me na meyɛ agya, anaasɛ ebia ɔno akɔ akɔhu, ɔse ɔnte, kyerɛ sɛ, ɔse ɔnte m'akyi biom da. Anase me me si ma kɔ hu ɔno sisi papa ɛkɔm di me o sese ma gya ɛkorɔ no bɔ ɛkɔm di no ɛdɛ na ɔbɛyɛ mpapae mɛba ntɔkwa bɛsi sɛ wɔ hu nti yesu asɛm no wanfa wɔ adwene ankɔ ho a wo nti aseɛ wo anhura sunsum mu a wo nti aseɛ nti bin mo se ɔyɛ anti christ toa so ɛ ɔne honhom kronkron toa so ɛ ɔba ne ɛgya anya wɔ hu obi ne ne ba anya toa so mɛ na ɛna ne ba baa anya sɛ wɔ hu Ɔba, ɔba, ɔba besia ne ne ba baa bɛnya, maame ne ne ba bɛnya, ɛkwan bɛn na wɔn anya? Sɛ wɔn ho, yɛ, yɛ, wɔn ho, yɛ, yɛ fɛ sɛ na me explain na ɛtoa so na wɔn ho sɛ yɛn firi wiase wei. Wɔn ho, ɛbɛyɛ deɛ na ɔba ɛne ne ba baa bɛnya. Ebia na ne ba baa kɔ nyɛ abranteɛ bi de no abɛ fie ansa na wɔbɛ ho Kristo no. Wɔn nyɛ abranteɛ bi de no abɛ fie. Abranteɛ ɔde ne bɛ no ɔyi sika pa ma maame yi, ɔde aduane bɛ fie, sika wɔ fie. Ah all of a sudden a bye-bye se bye mama me me deɛ me mpɛ saa abranteɛ me ma ne nware me bio adɛn nti a mahu Kristo eei. Na nti wahu Kristo nti abranteɛ a wasɛ sika wɔ yɛn ho ama yɛ sika di yɛ di atɔ ka ma ne adeɛ adeɛ nti wo wo di n'akyi bio ah ɛma me di n'akyi bio me ma di Yesu akyi bɛ Kristo si saa suban ne nyɛ ɔyɛ korɔnfoɔ eei nti wo nim so ɔyɛ korɔnfoɔ dada na ɔde n'akyi eh na me nim but sisi adeɛ mahu Yesu Yesu si saa de ne nyɛ nti me nyɛ bio Enti ababaawa no sɔɔ nyɛ biom nti ɔma me si. Ɛndeɛ firi nnɛ rekɔ, firi nnɛ rekɔ, sɛ woandi saa abranteɛ Kwaku Manu yi akyi a, ɛndeɛ firi nnɛ rekɔ, me ne wo yɛ, wonyɛ me, mɛmfrɛ me ba biom, mɛmfrɛ me maame biom. Ɔne no atwam mpaapaemu aba. Asew ne ne ba, n'asew ba bɛnya, ɛfiri sɛ system a wɔwɔ mu no, asew ba ahu Kristo, ɛnkɔ biom. Enti wei na ɛdi mpaapaemu ba. Enti Yesu se yɛmfiri wiase, wiase yɛ bronsam, deɛ Matthew chapter four, Matthew four verse nine verse eight and nine kan na yɛnhwɛ adeɛ sɛ ɔwiase wei ɛyɛ borosam deɛ a anaa nyɛ borosam nyame na ɛbɔ wiase borosam nyame na ɛbɔ no ɛnam sɛ borosam pɛ sɛ ɔdi nyame so wɔ soro hɔ nti no nyame bɔ no to asase wei so nti no ɔba asase so no waba di nipa so nti no sese borosam na ɛdi wiase so ɔsɛ na ɔbɔnsam fa no Faa no bio kɔɔ bepɔ tenten bi so. Wei yɛ sunsum asɛm o. Aberɛ a Yesu rekyiri nkɔm no ɔwɔ sunsum, wei nyɛ honam ani asɛm o. Ɛyɛ sunsum asɛm na wei reka. Bronsam de Yesu faa sunsum mu kɔ kyerɛɛ no wiase nyinaa. Na ɔkyerɛɛ no wiase ahennie nyinaa. Ahennie no nyinaa he. Emu ne emu animuonyam. Ɛne emu animuonyam. Nti wiase wei, na ɔse Yesu sɛ. Sɛ wobɛkoto asɔre me a. Sɛ wobɛkoto asɔre me a, ɛno nyɛ sɛ ebia akotusɔre fam ma abɔfoɔ nko ara o. Sɛ wobɛdi m'ahyɛdeɛ so a, sɛ wobɛyɛ nneɛma a wiase reyɛ a, wobɛtena wiase system mu, wobɛdi wiase system akyi, bɔne ne nneɛma the way sɛdeɛ wiase pɛ sɛ yɛbɔ bra, sɛ wobɛtumi abɔ bra no saa a, mede weinom nyinaa bɛma wo. Ɛyɛ ampa, ɛnnɛ wowɔ wiase na wotumi di wiase system akyi a, wonya wo ho ntɛm. Sɛ wopɛ sɛ wobɛdi nokorɛ a, wonnya wo ho ntam. Sɛ, me nua, woate aseɛ? Wodi, kyerɛ sɛ, wodi wo ho ni wɔ Kristosom mu a, wo ho kyere wo. Enti yɛbɛkɔ the next verse no ama woahu sɛ yɛmfiri wiase wei, na Yesu koraa bɛfiri wiase wei no, wanyɛ deɛn? Wansrɛ amma wiase, na mmom no, ɔsrɛ ma ne mma wɔ wiase. Sɛ woate aseɛ? Enti, kɔ. Ɛhɛn.

Wɔn hɔ, Yesu se, Madi kan aka weinom akyere mo, na moansua nti, ɛneɛ a. Wɔbebutu mo afiri ahyiadan mu. Sɛ wɔn ho, mpaapaa mo bɛba ahyiadan mu o. Adɛn nti? Ahyiadan no mu wɔ hɔ dada. Nyamesom wɔ hɔ dada. Na ɛbon no, ɛnam Yesu Kristo nteteɛ no, ebia wowɔ ahyiadan bi mu, asɔredan bi mu, woresom wɔ hɔ, wokɔnya Yesu nkyerɛkyerɛ, na ɛnam sɛ wiase nteteɛ no ne ne nkɔn nti no, wobɛhu sɛ yɛbɛpam wo afiri asɔredan mu nti, mpaapaa mo ayɛ deɛn? Aba. Nyamesom mu mpaapaemu, Yesu ahyɛ nkɔm ato hɔ sɛ wɔno nti no ɛbɛba. Nti aba, yɛbɛpam mo afi asɔre. Obiara a ɔbɛku.
Ɔbɛku mo no. Ɔbɛba abɛku mo. Ɛhɛ.
Bɛsusu sɛ. Bɛsusu sɛ. Ɔresu Nyame. So ɔho? Ɛmmerɛ bi reba, obi bɛba abɛka sɛ, Nyamesom no a mosom no, ɛnyɛ Nyamesom papa. Kristosom no a mose mosom no, ɛnyɛ papa. Nti ɔbɛkunkum mo. Ɔbɛdwen sɛ ɔyɛ Nyame papa, nso na bɔne na ɔyɛ deɛn? Ɔyɛ. Saa adeɛ wei nso no, Yɛwɔ ahintasɛm foforɔ bio ho a, ɛno nso fidie wei ara so, ɛyɛ saa End-Time Message TV yi ara so, yɛde yɛn ho hintasɛm bɛyɛ deɛn? Ɛbɛbrɛ wo. Nnipa no bɛkum wo sɛ som no a wosom no, ɛnyɛ nyamesom, na wɔkunkum wo, wɔbɛgye sɛ ɔyɛ nyame papa nso no, ɛnyɛ nyame na ɔyɛ no papa, ɛyɛ mpaapaemu. Sɛ woahu? Nti kɔ verse nine, verse six ma me, kɔ John chapter seventeen verse number six, na yɛnhu sɛ Yesu a ɔkɔ no ɔbɔ mpae ma wiase anaa?
Mayi me din adi Mayi- akyerɛ mayi wo nnipa- din.
Mayi, mayi wo din Ɛhɛ. adi akyerɛ nnipa a wɔde wɔn firi Wodi wiase wɔn ama me no. wodi wɔn mu firi wiase ama me no. Yesu na ɛbɔ mpaeɛ no. Aberɛ a ɔba bɛkɔ no, mpaeɛ a ɔbɔ no no, ɔse mayi wo Nyakopɔn wo din Ah. adi adi akyerɛ nnipa a wo Nyakopɔn wayi wɔn din ama me aberɛ a mimi wɔ wiase yi mu no. Ɛhɛ. Ɔse wɔyɛ wo dea, Wɔn yɛ wo dea wɔ wiase yi mu. na me deɛ mama me,
woama, woama me. Na me deɛ woama me. Ɛhɛ.
Ah, Woadi w'asɛm so. Na wodi wɔn a wɔde wɔn ama me no, W'adi w'asɛm so. wɔn adi wo Yesu, ɛ, wo Nyankopɔn w'asɛm so. Enti obi a odi Nyankopɔn asɛm so biara no, ɔne wiase nni ntwa ka. Paapae mu wɔ ɔne wiase ntam. Ɛ, wiase rekɔ benkum a, wɔrekɔ nifa. Enti ɛmfa asomdwoe mma. Enti nyamesom papafoɔ ne wiase mufoɔ no, mpaapaemu wɔ wɔn ntam. Enti toa so ɛ. 7 ɔse.
Verse verse 9 jump kɔ verse 9 ma me mepɛ Verse 9 ɔse. Ɛhɛn.
Me deɛ. Me deɛ. Meresoma. Mede srɛ. Meresrɛ mama wɔn. Wɔn, Yesu bɔ mpaeɛ nti ɔse ɔresrɛ de ama wɔn a saa nkorɔfo no ɔmo agye Yesu adi ɛde Nyankopɔn agye no agye Nyankopɔn adi no Yesu ɛɛbɔ mpaeɛ ɛdeɛn ɛde ama yɛ nti sɛ Abraham bin Moshe ɛɛka sɛ ye ɛɛ Yesu Amfa asomdwie amba wiase na ɔde mpaapaemu na ɛbae ntsi Yesu ɔnnyɛ papa ntsi mɛnndi n'etsi a Avram Bimoshe ɔyɛ antichrist onnyi sunsum Sunsum Kronkron a ɔbɛma ne Bible ntseasee no onnyi bi Common sense no a ɔse ɔakɔ dwen ne ɔyɛ common sense family no ɛyɛ common sense useless because common sense no ɔnnuse ntsi ɔnntse Bible ase Toa so ɛ, ɛhɛn. Mensrɛ mma mma wiase. Yesu Kristo mpae na ɔbɔ no, ɔse, Mennsrɛ mfa mma wiase, mennsrɛ asomdwoe mfa mma wiase, ɛfiri sɛ awiase no ankasa kita wɔn asomdwoe, awiase no kita wɔn system, awiase kita wɔn kwan a wɔfa so tena wiase because wɔn leader ne bonsam, ɛna bonsam nso no ɔno na ɔkora nnipa, yɛka wiase a, awiase nyɛ bepɔ o, awiase nyɛ nsuo, awiase nyɛ dua, Ewiase nyɛ dan, ewiase yɛ nnipa a yegu wiase mu. Enti bronsam na edi ewiase mu nnipa so, ɛna Nyankopɔn nso redi wɔn a wɔatie ɔno Nyankopɔn asɛm de ayɛ adwuma so. Enti Yesu ɔnsrɛ ma wiase nnipa. Ɛhɛn. Ɔse, Na wɔn a wode wɔn ama me no. Enti wɔn a Nyankopɔn bɛtwe mo a mobɛte Yesu asɛm ase no, mo na Yesu srɛ mpaebɔ yɛ deɛn? de ama mo. Ɛfiri sɛ wɔyɛ wo dea.
Ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn dea. Kɔ verse fifteen ma me. Verse number fifteen na ɔse. Ɛhɛn. Fifteen na ɔse. Ɛhɛn. Mesrɛ sɛ. Yesu bɔ mpae a ɔse ɔsrɛ sɛ. Yi wɔn firi wiase. Saa yɛ a yɛbɛgye Nyankopɔn adi anante Nyankopɔn asɛm so no, Nyankopɔn yi yɛn firi wiase mu. Na mmom sɛ.
Enti sɛ anka Yesu pɛ sɛ yɛtena wiase wei a. daa anka ɛdeɛn na ɔbɛbɔ saa mpaeɛ wei ama yɛn nti wiase wɔn wɔn ade nko wɔn asomdwe nko ɛna nyankopɔn nso asomdwe nko nti yesu kɔ no ɔsi mi di mim ne yesu ma asomdwe na ɛdeɛ agyae mu manfa wiase asomdwe ɛdeɛ ama mo efi sɛ wiase wei mu asomdwe no gye sɛ wonni wiase wei yɛ ade korɔ gye sɛ wobɔ korɔ no wobɔ dwaman woyɛ wiase nneɛma ɛndeɛ wiase bɛbɔ agye wo so wowɔ asomdwe baasa wo ne yesu bɛkɔ paa deɛ a Wonni wiase mu asomdwoe. Ɛhɛ. Ɔse, na mmom sɛ. Na mmom sɛ. Yi wɔn firi abɔnefoɔ ne ne ho sɛie. Woahu, ɔbɔnefoɔ wɔ wiase wei ni, sɛieɛ no a wɔahyehyɛ ato a nnipa nam mu a wɔanya ɔsɛieɛ no, Yesu se, Nyankopɔn yi yɛ afiri mu. Mini adɔfoɔ, yɛde video wei bɛse a, mempɛ sɛ ɛbɛwa bebree na w'adwene akɔyɛ ohee. Mede wei bɛsi ha. Mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ saa Avram bin Moshe a ɛka sɛ Yesu afa somdwoeɛ aba wiase na ɔde mpaapaemu na ɛbaeɛ nti no yɛ asɛmmɔne na asiesie ne se a, mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ Avram bin Moshe, wasɛe. N'adwene nyɛ. Ɔse, Yi wɔn firi bɔnefoɔ ho sie. Moahu? Wɔ Yesu rebɔ mpae sɛ Nyankopɔn fa yɛn nsie bɔnefoɔ Wɔn mfiri wiase.
wɔ ho, bɔnefoɔ a wɔn wɔ wiase no mu. Sɛdeɛ me nso me firi wiase Sɛ no. wɔn, sɛ wɔn mfiri wiase, wɔ se wɔn mfiri wiase, Sɛdeɛ kae me, no yie, okay, ɛhɛn.
wɔ se, sɛdeɛ Ɔse, wɔnfiri wiase. Woahu? Yɛ a yɛbɛgye Nyankopɔn adi, yɛ a yɛbɛgye Yesu adi no, yɛnfiri wiase wei mu, yɛyɛ akwantufoɔ. Menfiri wiase no mu. So woahu? Afei na wohu sɛ wɔka no yɛ ada, ada so pɛpɛ. Yesu se ɔnfiri wiase wei, ɛfiri sɛ Yesu, ɔse n'aheni nni wiase wei mu. Yesu n'aheni wɔ soro. Boronsam aheni na ɛwɔ wiase. Nti Matthew four, four eight no, Woahu sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ, ɔka, Bonsam ka kyerɛ Yesu sɛ, Wiase yi mu ahenni ne emu animuonyam nyinaa yɛ deɛ, ɛyɛ me dea, ɔkotow no a, ɔde bɛma no. Enti ɛyɛ ne dea. Enti seesei no, Bonsam deɛ, wabɛdi hene wɔ asase so o. Enti saa mprempren wei a me ne wo kasa yi, deɛ ɔdi asase wei so hene no yɛ Bonsam. Me next video, mede saa quotation no bɛbrɛ wo. Bonsam na adi wiase so seesei a, Enti na ɛwom sɛ Bronsam na adi wiase so seesei nti no, Yesu wɔn di hene wɔ wiase wei. Enti wɔntumi mfa wiase wei mu asomdwoe nyɛ deɛn ɛmfa mma wɔn. Enti wei nso kɔ akɔwie sɛ, ɛsono kɔ la Kristofo a ɛna yɛnkɔ hyia, yɛmbɔ asomdwoe mpaebɔ mma wiase na wiase nya asomdwoe no. Masa wo, Yesu Kristo no a odi me n'akyi, wo Masta no, ɔse memmɔ mpaeɛ mfa mma wiase wei. Ɔse srɛ no a mesrɛ no mensrɛ mfa ma wiase wei ɛfisɛ menfiri wiase nti Nyankopɔn nso ɔnhwɛ yɛ a yɛbɛgye no adi no ɔnhwɛ yɛ so wɔ wiase wei na ɔngye yɛn mfiri wiase wei mu ɛfisɛ yɛnfiri wiase wei mu sɛdeɛ ɔno Yesu no ankasa nso nyɛ deɛn ɛnfiri wiase wei toa so kakra na hwɛ sɛ mu yɛ dɛ anaa toa so kakra ɛhɛn Ɔse seventeen seventeen no ɔse Ɛhɛn. yɛ wɔn kronkron wɔ nɔkorɛ mu. Wohu? Enti Nyankopɔn ɔnyɛ wɔn a wɔagye Ɔno Yesu adi no kronkron wɔ nokwareɛ mu, nokwareɛ mu. W'asɛm yɛ nɔkorɛ.
Ɛnam sɛ wo, Nyankopɔn, w'asɛm yɛ nokwareɛ nti, nti Yesu kaeɛ, ɔse mobɛhu nokorɛ, na nokorɛ bɛma mo ayɛ dehyeɛ. So wohu? Nti obiara a ɔne Yesu Kristo bɛnante Obiara a ɔde Yesu Kristo asɛm bɛyɛ adwuma, obiara a ɔbɛfa Yesu Kristo sɛ ne kra agyenkwa na ɔde no bɛbɔ bra no, saa nnipa no, woyɛ wanted wɔ wiase wei mu. Woyɛ wanted because nneɛma a wiase bɛyɛ no, wonyɛ. Okristoni, ɛnsɛ sɛ wo ne wiase ni sɛ. Ebia fa no sɛ wiase mu no, wɔn sukuu no, yɛfrɛ no Dell School. Wiase sukuu yɛ Dell School, ɛnna Kristofoɔ sukuu yɛ Sony School. Na Dell wɔ ɔmo crown, Sony wɔ ne crown. Nti sɛ wose woyɛ Sony sukuuni ɛyɛ Yesu sukuuni a, ɛso crown a ɛsɛ yɛn hwɛ wɔn ho na yɛn hu sɛ woyɛ Sony ni. Sɛ woyɛ Dell ni a Dell yɛ wiase mu nhyehyɛeɛ deɛ a, ɛsɛ wo ma yɛn hu sɛ woyɛ Dell ni. But ɛnɛ no Kristofoɔ ne wiasefoɔ nyinaa ɛkɔ bɛnkoro mu, ɔmo ɔmo afra. Ntsi mpaapaamu efir fa na ebɛba.
Ntsi bɛn Moshe no, ɔnnyɛ Yesu nsomaa no, bronsam na ɛsomaa no. Bronsam pɛ sɛ ongu Yesu ho fi fa ne so. Ntsi ɔagyae ne ho ba. Ɛnnɛ no, ɛnam sɛ yekita adwensakyera nsɛm ntsi no, yɛka kyerɛ Avram bi Moshe sɛ, sɛ ɔbɛsakyera n'adwen yie Wɔbɛsakyera n'adwene yie na wafa Kristo sɛ ne kra Agyenkwa na wabɔ mpaeɛ agye asubɔ ama yɛde no anom nsuo mu wɔ Yesu din mu ayi no apie a Honhom Kronkron ba bɛtena ne mu. Na ɔfa Bible no asɔ obi a, ɔbɛhu sɛ Bible yɛ nkwa, ɔnhu sɛ Bible yɛ owuo. Bɛnam sɛ woambɔ asu na ɔnni Honhom Kronkron nti no, obie Bible a, ɔhu owuo nko ara, ɔnhu nkwa. Nyankopɔn nhyira wo. Yɛbɛtoa so wɔ End Time Message TV so. Me a mehwɛ wo hwɛ me yi yɛfrɛ me Evangelist David Kudjo. Ebia wopɛ sɛ wo improve yɛ video yi na ɛnkɔ wide a, share ma nkorɔfoɔ na amafoɔ nhwɛ na like yɛ YouTube, kɔ YouTube na wobɛho yɛ ɛwɔ hɔ bebree. Facebook nso wohu yɛ a like yɛ na share yɛ. Na wowɔ contribution bi a wobɛtumi de afa number wei so 0545. zero five four five one one seven seven two seven zero five four five one one seven seven two seven wodi fa so a yɛbɛgye saa adwenkyerɛ no sɛ yɛ support bi nso a yɛbɛgye na ama yɛatumi akyerɛ nokorɛ ama no adu nipa nkye agye nipa afi owuo mu Nyankopɔn nhyira wo yɛbɛsan ahyia Shalom.